Ech verspriechen och, datt ech probéiere mech un déi zwou Minutten an 30 Sekonnen, déi ech hunn, mat dësem komplexen Thema ze halen. Et ass esou, datt ech mengen, net alleng heibanne sinn, wann ech soen, e Parlament muss sech Suergen ëm d'Demokratie maachen, ob doheem oder am Ausland. Mir kënnen dach net nokucken, während d'Demokratie Matbestëmmung a mam Argument vun der Kris einfach ofgeschaaft gëtt. Et gouf gesot, mir hunn der Regierung hei méi Pouvoire ginn, mee zäitlech begrenzt, well eis Verfassung dat virgesäit. A ween den Débat suivéiert huet, wéi mer dat Gesetz gestëmmt huet, deen erënnert sech, datt schonn deemools, wéi déi Verfassungsännerung iwwerhaapt komm ass, datt d'Chamber gefrot misst gi fir den État de crise, datt do schonn driwwer gestridde ginn ass, fir wéi laang dann ubruecht wär, der Regierung esou Pouvoiren ze ginn. Ech mengen, datt et wichteg ass an enger Demokratie, datt een d'Luucht um Enn vum Tunnel gesäit, wann een enger Regierung vollstent Vertrauen ausschwätzt, an datt een net einfach däerf soen, dat wäert scho riicht goen. Den David Wagner huet et gesot, den Här Orban gehéiert wahrscheinlech op eng Plaz, wou Leit sëtzen, déi Geld klauen, Geld verontreien oder soss Schanddote beginn. Wat mech am beschte geprägt huet, mengen ech, bei deem Debat hei ass, Den Här Orban ass an déi lescht Wahlen an Ungarn eragaan mam Slogan Stoppt Bréissel! En huet dat gesot. Dohanne sëtzt nach ee mat deem nämmlechte Gedankegutt. Stoppt Bréissel, mee wann ech Geld kréie fir meng eegen Täsche voll ze man, dann huelen ech et, an egal ob Italie leit oder net, Ungarn kënnt als éischt. Ungarn first, the rest later. Ech mengen, et gëtt nach e groussen, oder besser gesot e bësse méi voluminéise Staatsmann, deen dat och fir säi Land géif behaapten. Mir sollten als Chamber kloer Positioun huelen, wann et Abus de pouvoir gëtt. A fir nach ee Wuert ze soen, well ech nach zéng Sekonnen hunn, Här Kartheiser, wannechgelift, wann Der hei vu mat Fake News hantéiert, mir hätte gëschter eng Motioun gestëmmt, datt een däerft Tracking maachen, dat ass éischtens falsch. Ween den Text liest, kann dat séier novollzéien. An zweetens, grad fir den Här Orban ze verteidegen, dee wierklech de Meeschter vu Fake News an Europa ass, mat Fake News ze hantéieren, dat weist, wessen Geistes Kind si sinn. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. An da géif ech der Regierung d'Wuert ginn, dem Här Finanzminister Pierre Gramegna.
Den Här Kartheiser wëllt nach kuerz eppes soen. Ech wollt, ech wollt nach eng Kéier op déi Fro zrëckkommen. Ech hu lo den Text net hei, wat mer gëschter gestëmmt hunn. Dofir stinn ech gär zur Verfügung, wann een den Text hei huet, fir mech ze korrigéieren. Mee de Sënn dervun, vun deem, wat Der wart elo.
Keng obligatoresch Tracking-App stoung kloer dran, Här Kartheiser.
Also, fir vläicht nach eng Kéier op déi Saach zrëckzekommen, déi mer hei gëschter diskutéiert hunn, well den Här Clement huet dat jo elo an enger delikater Form nach eng Kéier opbruecht. Mir hu gëschter déi Diskussioun gehat hei, an ech hu wéi gesot den Text net virleien, ob et méiglech ka sinn hei am Land oder net, Datt Leit, déi krank sinn, also um Covid 19 erkrankt sinn, kënnen duerch eng App, eng elektronesch Form, déi se op de Smartphone geluede sinn, tracéiert ginn, fir hir Kontakter mat aneren ze verhënneren, ze managen. Dat muss een dann da gesinn, wéi dat ausfält. D'Europäesch Kommissioun huet iwwer EU-Health oder esou eppes ass do eng Etüd am Gaang an et soll do dann gekuckt ginn, fir dat ze maachen. Mir hate gëschter hei déi Diskussioun. Mir hunn als adr gesot, mir wëllen dat net. Mir wëllen dat net. Mir wëllen et net, well mer doduerch de Secret médical verletzt gesinn, well mer doduerch d'Beweegungsfräiheet verletzt gesinn, d'Privatsphär vun de Leit, well mer net wëllen, datt dat zu enger Stigmatiséierung vu kranke Leit ka féieren, well mer net wëllen, datt kann zu enger sozialer Isolatioun vu kranke Leit féieren, wa gekuckt gëtt, wee wéini e Kontakt mat hinnen huet. Ech hunn hei, ech hunn hei ze äntwerten, dat ass gëschter hei, dat ass, dat ass gëschter hei am Parlament iwwer eng Motioun net ausgeschloss ginn, mir wollten et ausschléissen. Dat ass dat, wat ech wëll soen. An an eisen Aen, an do ka kee soen, dat wär net eist Recht, ass dat eng Verletzung vu Grondrechter. Ech weess, eng Majoritéit heibanne gesäit dat anescht, mä et ass eng potentiell Verletzung vu Grondrechter. Dir huet behaapt, mir hätten dofir gestëmmt, dass se sollen applizéiert ginn. Dat ass eng Lige. Dat ass keng Fake News. Wou ass d'Lige? Wien huet gesot, et wär eng Lige? Ech hunn dat gesot, Här Kartheiser. Dir hutt gesot, mir hätten eng Motioun gestëmmt, wou mer, zougestëmmt hätten, nee, zougestëmmt hätten, fir dass eeler Leit tracéiert ginn. Dat hutt Dir behaapt. Ech schléisse mech deem un, Här Mars Di Bartolomeo. Ech hunn den Text net virleien, mee d'Tatsaach ass, datt dat net ausgeschloss ginn ass. An.
Virdrun hutt Der eppes Ähnlecht gesot.
Här President, ech hu fënnf Minutten. Ech hunn fënnf Minutten, fir ze äntwerten. A wann ech ënnerbrach ginn, kann ech dat net maachen. Mee mir kënne jo, ech huelen hei zur Kenntnis, gëschter war eng grouss Majoritéit der Meenung, datt dat sollt méiglech sinn, an ech huelen zur Kenntnis, datt déi Majoritéit sech haut lautstark hei äussert, mee mir loossen dach einfach d'Leit beurteelen. Loosse mer kucken, wat an den nächste Wochen elo kënnt. Loosse mer kucken, wat vun der Europäescher Kommissioun proposéiert gëtt a wéi déi lëtzebuergesch Regierung sech dozou stellt. Gëschter ass gesot ginn, mir kënnen eis net dergéint wieren, fir datt mir an der Europäescher Unioun eventuell déi Eenzeg sinn, déi dat net maachen. Mir kënnen, ech weess net méi wéi et, wien et gesot huet, mir kënnen dach net, wa mer zu 27 eppes maachen, deen eenzege sinn, deen do net matmécht. Mir wäerten als adr hei an dësem Fall weider drop kucken, datt d'Mënscherechter vun deene kranke Leit respektéiert ginn. A wann Dir sot, dat ass Fake News, wann dat Fake News sollt sinn, dann assuméieren ech dat. Mee mir sinn d'Affekoten hei vun de Mënscherechter, och vun deene Kranken. Ech soen Iech Merci. Deen, deen net d'Wourecht seet, dee litt. Ech géif dann d'Wuert weiderginn un den Här Sven Clement.
Pardon, ech profitéieren och vum Fait personnel, well als Auteur vun der Motioun gouf ech jo direkt hei mat an d'Schossline eng Kéier bruecht. An ech stinn dozou, datt den Här Kartheiser déi Motioun komplett falsch widderginn huet, well den éischten Invite vun der Motioun, an se steet um Portail, Här Kartheiser, e bësse Recherche, Dir sidd soss en intellektuellen an intelligente Mënsch, dann hätt ech Iech zougetraut, dat ze maachen an déi zwee Sätz, déi an der Motioun stinn, nozeliesen, Aus dëse Grënn invitéiert d'Deputéiertechamber d'Regierung, éischtens, Keng obligatoresch Tracing-Applikatiouns säitens der Regierung zu Lëtzebuerg zouzeloossen. Wee behaapt, datt hei eppes ofgestëmmt gi wär, mat deem krank Leit forcéiert géife ginn, getraced ze ginn, dee litt. Anescht kann ech et net soen. An ech mengen, jiddwereen dobaussen, jiddwereen heibanne kann ee Saz Lëtzebuergesch liesen a verstoen an dann och, Verstoen, wat domadder gemengt gëtt, oder wéi den Här Engel seet, vläit och net. Den zweete Saz iwwregens, fir komplett ze sinn, net datt herno ee seet, ech wär onkomplett, zweetens, och bei volontären Applikatiounen, dat heescht wann eng Persoun dat wëllt, säitens der Regierung keng zentral Späicherung vun Donnéeën zouzeloossen, Domadder ass déi Iwwerwaachung definitiv ausgeschloss. Mir wäerten an der Kommissioun dozou sécherlech eng konsensuell Majoritéit fannen, an ech si mer sécher, datt dës Chamber hei net d'Grondrechter vun de Lëtzebuergerinnen a Lëtzebuerger mat Féiss trëppelt, esou wéi Äre gudde Kolleeg, den Här Viktor Orban, dat am Moment an Ungarn mécht. Merci villmools, Här Kremer. Da géif ech der Regierung d'Wuert ginn, dem Här Finanzminister Pierre Gramegna.
Merci, Här President. Den Ausseminister Jean Asselborn huet mech gefrot, fir hei ze sinn, wann déi Motioun hei debattéiert gëtt.